Калӑпӑр, эпир вӗреннӗ хутра тӗл пулса писательсем нумай ҫӳретчӗҫ. Пирӗн пата та ӗнтӗ чӑнах та атте ӗнтӗ ҫав хутшӑнма юратнӑ ӗнтӗ. Шупашкара килсе ҫӳрене вот Григорий Лучсем те пирӗн пата киле пырса ҫӳретчӗҫ ӗнтӗ писательсем йӑла таврӑнсан ҫӳрекелене. Каярахпа ӗнтӗ университет пӗтернӗ хыҫҫӑн унтан хам ӗнтӗ ӗҫлеме пуҫланӑ малтан эп молдовский хаҫат редактор пулса ӗҫлерӗм-ҫке. Ун чухне журналсем пӗрлеччӗ пирӗн. Вот Хатӗр пул журнал тетпӗр, Ялав тетпӗр, Тӑванатӑр журнал. Вот вӑран чухне тӑван журналра ӗҫлетчӗҫ. Николай Григорьевич Григорьевсем ӗҫлетчӗҫ. Львов Петр Львовсем. Вӗсем чӑнах та ӑста редакторсем пулнӑ. Георгий Васильевич тейпӗр. Талерсем каярахпа килчӗ ӗнтӗ. Ну, мана нумай вӗретнӗ Петр минпе. Львовпа Николай Григорьевич Григорьев. Вот вӗсем эп калаҫӑм ҫыраттӑмччӗ. Агивер ӗнтӗ кайран маларах Агивер та пулчӗ, ӗнтӗ редактор пулчӗ кайрах ман. Эп вӗсене йышӑпраттӑмччӗ ӗнтӗ, калавсем парса хурап. Вӗсем вулаҫҫӗ, кайран вара тӗл пулаттӑмччӗ. Вот, тет, ҫан пек, тет, диалог, астав диалог тума вӗретне. Тен, чӑнах та вӑрӑмрах пулнӑ-ши вӗсем, вӗсем ман диалогсем ӗнтӗ. Ман геройсем ытларах вӑрӑмрах калаҫнӑ пуль. Мана вара калатчӗ, Любовь, итле-ха, эс пурнӑҫра мӗнле калаҫан? Вӑт эп пӗр сӑмах калап, эс ик сӑмах, эс виҫҫӗ, эп тӑваттӑ, анчах та ҫурт тӑранӗччӗ. Ман пек калаҫмастпӑр вӗт-ха, кала вратӑҫан пек пулмалла, тетчӗҫ. Унтан тата вӗсен сӑмахӗсемех ӗнтӗ. Чылай чухне пӗр ҫамрак чухне ӗнтӗ вот пирӗн туйӑмсем, туртӑмсем капларах пулнӑ. Мана ҫапла калаҫ, эс ытла тӗрӗс ҫыран, терӗҫ. пионер пек тӗрӗс. Ну, пире тӗрӗс пулма хӑнӑхтарнӑ, тӗрӗс ҫырма хӑнӑхтарнӑ. Писателӗн ҫитменлӗхсене курмалла, кӑлтӑксене асӑрхамалла, ҫын чунне хускатмалла, тесе кӗретчӗҫ. Вот ҫав сӑмахсем питӗ расстраивающие вӗсем. Ну, Денис Викторович, фамилия инспектор Гордеев. Вот. Ун чухне писательсен союз уйрӑмӗнче секцисем ӗҫлетчӗҫ. Вӗсем ҫамрӑк авторсемпе ӗҫлетчӗҫ. Ҫамрӑк авторсен хатусне пӑхса тухатчӗҫ, тишкеретчӗҫ, кайран пухса хакла хак паратчӗҫ. Вот ҫавӑнчен ӗнтӗ Денис Викторович та ӗнтӗ ырӑ сӑмахсем нумай калакаланӑ ӗнтӗ. Вӗсем пире союза кӗме сӗнӳсем паратчӗҫ, вӗренте килетчӗҫ. Вот. А ну писательсен Тӗрӗссипе пурин, пуринпе те ӗнтӗ хам вӑхӑтри те аслӑраххисемпе ӗнтӗ хутшӑнтемелле. Тей вӑл питӗ каллех вӑрҫӑ витӗр тухнӑ ҫын, хакпаҫ текенскер, колхоз председателӗ пулса ӗҫленӗ. Вӑл питӗ лӑпкӑччӗ ман халь асра та лӑпкӑ, кӑмӑллӑ, калаҫма юрататчӗ вӑл. Питӗ нихҫан та усал сӑмах Пит нумай хушсӑн илсе калас килмест ӗнтӗ, анчах та вот ун пултарулӑхне илсе ӗнтерет-ха ытларах ҫынсене вӑл. Ун ӗҫчен ҫынсем, тӑрӑшуллӑ ҫынсем, пурнӑҫ тӑвакан ҫынсем. Хӑй те шапах ҫын пулнӑ вӑл, пурнӑҫ туман-туман юратнӑ, хӑйне ачисене юратнӑ вӑл, ачисене юратнӑ. Вот ыттисене юратнӑ, туйӑнать вӑл. Вот халь ҫавӑнпа ӗнтӗ халь ачисем те хӑйне хаклаҫҫӗ. юртаҫҫӗ, вот хисеплесе чыс тусан ӗнтӗ эпир вӗсен ялне тем ҫукчӗн те кайса килтӗмӗр ӗнтӗ, юбилейнче пултӑм ӗнтӗ, палӑк уҫнӑ ҫӗрте те, унччен парк сквер уҫнӑ чухне те пулнӑччӗ, пилӗк ҫул каялла, эм унччен совет председатель пулнӑ ӗнтӗ. И Алентей сывлӑшӗ ҫавӑнта юлнӑ. Сывлӑшӗ юлнӑ. Унти хисеплесси, ун кӗнекинчи сӑнарсене палласа илеҫҫӗ ҫынсем. куҫава, вӑлҫава тесен те. Чӑнах та вот, вот ҫав хальлӗн те социализма реализм теттӗҫ те ӗнтӗ, чӑнлӑх, чӑнлӑх литератури темелле пулин те, пурнӑҫ литератури, халӑх пурнӑҫ литератури тесен те. Вот Андиҫем пекех ӗнтӗ. Унтан, ну, Ефимсене, Георгий Ефимсене ӗнтӗ, паллах, ӗнтӗ, вот калаҫаттӑмӑр ӗнтӗ, Вӑл каллех хӑйне евӗр, ну, калаҫма юрататчӗ. Каллех ҫынсемпе хутшӑнма юрататчӗ вӑл хӑйтен те. Юрататчӗ хутшӑнма, юрататчӗ. Университет пӗтернӗ хыҫҫӑн пӗр ҫул университет ӗҫлем те каран Мускава вӗренме карам. Икӗ ҫул вӗрентӗм. Брак пулса тухрӗ каран. Ӗнтӗ кайран тӑватӑ ҫул молодой, молодой коммунист газета ӗҫленӗ хыҫҫӑн мана кунта телевидение куҫарчӗҫ. Телевидение радиокомитечӗ чун чухне председателӗн заместителӗ ҫумӗ пултӑм ӗнтӗ унта ултӑ ҫул. Кайран ӗнтӗ каярахпа тепӗр пилӗк ҫул ҫак тӗллевлӗ компани тунӑ хыҫҫӑн ӗнтӗ председатель пулса ӗҫлерӗм. Ҫавӑнпа ытларах ӗнтӗ телевидени радио пуҫланӑ май пӗринчен инҫерех пулнӑ темелле-и, вӑт та хутшӑнма питех пулман темелле. Анчах та ну ҫав университет вӗрен чухне, калӑпӑр, каярахпа вот чӑвашне хутшӑнса вот Скворцов ӗнтӗ малах вуласа ӗнтӗ, вуласа Ибрямла ӳснӗ, вуласа ӳснӗ. Ибритка литературӑ ӳснӗ. Кӗнеке вуласа пӗтӗмпе чӑваш литератури тейӗпӗр. Пирӗншӗн вӑл ҫав тери ну эпир пӗтӗмпех ҫав кӗнекесем ҫинче ӳснӗ. Пурнӑҫа ачасемсӗрех. Эп ҫемпе калам, ман юратман писатель ҫук. Эп мӗншӗн, мӗншӗн тесен кирек мӗнле кӗнекене унччен те, халь те вот кӗнеке ҫыраҫҫӗ, илен кӗнекене, тиркеме те пулать. Анчах та кирек мӗнле кӗнекере те хӑвна валли, лайӑххи тумлатех. Тепри чӗлхе ӑсталӑхӗ, тепри сӑнарсем тума пулӑшта, тепри ӗнтӗ калӑпӑр сюжет ӑсти. Кашни хӑйне майлӑ. Енчен те писатель алла кӑранташ, ручка тытрӑ пулсан, ун каламалли пурах. Тенӗ пӗр калӑпӑр тӗрлӗ шайра ҫыратпӑр, мӑндалатпӑр. Ну, критиксенчен те, пирӗн вӑхӑтра тата критиксем, литературӑсем бит маттурччӗ ӗҫлет. Ҫав Конюковсем, Адюковсем, Унтан эсинсем тепӗр. Кайрахпа Георгий Иосифович Федоров. Питӗ вулама тӗлӗнтеретчӗ вӑл. Эрудицие, ӑсталӑхӗ. Вот ҫав тери нумай вулатчӗ иккен. Эп мӗншӗн вӗренеттӗмччӗ? Вӑл та тӗнче литературине лайӑх пӗлетчӗ. Халӑхсен, Раҫҫей халӑхӗн литературине, совет халӑхӗн литературине пӗлетчӗ. Вӗсем кашни ӗҫне, художник ан чухне танлаштарса хаклатчӗ. Эп тӗлӗнетчӗ, чӑн-чӑн мӗн? энциклопедия мелле ӗнтӗ. Тата мӗншӗн вӗренеттӗмччӗ? Халь юлташах та кӗнекесем тем чухлӗ, пурте ан ӳркен вула та вула. Ҫапла теприн вара вӑхӑчӗ ҫитмест. Калӑпӑр, ҫамрӑк критиксен вӑхӑчӗ ҫитмест, ҫырмалла Георгий Иосифович мӗн тухса тӑратчӗ пӗтӗм кӗнекене, пӗтӗм хайлав вуласа ӗлкӗретчӗ, ҫапла тӗнтеретчӗ. Пулсессӗн вара тата вӑл ҫамрӑксем, ватӑсем, вӑл статьясем ҫыратчӗ унта монографисем ӗнтӗ вӑхӑтне тупатчӗ вот ҫак питӗ мана тӗлӗнеттӗмччӗ шел ӗнтӗ вӑл питӗ вӑй пӗтти чухне чӗнме ырса кар темелле ӗнтӗ вӑл ӗнтӗ ман романсене тӗлӗнет ултӑ ултӑ романа та ӗнтӗ пӗтӗмпех вуласа тухса ӗнтӗ калавсенче вулатчӗ ӗнтӗ Ӗҫ-хӗл ун чухлӗ питӗ пӗринчен тав тӑвас килет, тепринчен тӗлӗнес килет. Вара калаҫатпӑр та ӗнтӗ, питӗ ӑслӑ шухӑшсем, сӗнӳсем парать. Ах, маларах панӑ пулсан тесе чылай шухӑш пирки ӗнтӗ вырӑнпа жанрсем пирки калаҫатпӑр ӗнтӗ. Килӗшнисем те пулнӑ, килӗшменнисем те. Вӑл хӑйне евӗрлӗрех пулать. Эпӗ ӗнтӗ ҫырав ҫӳпкех, вӑл критика куҫӗпе, литературовед куҫӗпе, вӑл ӑста ку енчен. Килӗшменни ҫук темелле пулать.